Felly bwrdd bach o bethau sy gen i yn fan hyn nes i brynu i'n helpu fi tra o'n i'n colli gwallt yn ystod y cyfnod o gimotherapi. Colli gwallt y pen, gwallt yr wyneb yn gallu bod yn her fawr. Um, o'n i'n ffeindio bod yn rhwy'n i, er enghraifft, yn llifo yn aml iawn oherwydd bod gwallt y trwyn tu fewn y trwyn yn mynd. Um, a mi oedd yn llygaid di yn sych ofnadwy. Un o'r pethau nes i sôn wrthyn nhw um, pen o'n i'n mynd drwyddi a mi nes i gael drops llygaid ar prescripsiwn i helpu a mi oedd hein yn iro os liciwch chi'r llygaid. Um, mae colli gwall y llygaid yn, yn cael mwy effaith na da chi'n feddwl a hefyd oedd yn llygaid i'n sych ofnadwy'n gyffredinol felly nes i ddefnyddio'r drops yna drwy'r cyfnod ac yn dal i ddefnyddio nhw hyd heddiw. Gwallt y pen, yy mi o'n i 'di bod yn defnyddio siampŵs o siop, pigor un delia oddi ar y silff. Uh, a wedyn pen o'n i'n gwybod bod yn wallt i angen i warchod, mi nes i wneud chydig bach o waith ymchwil a trio meddwl am ddefnyddio pethau chydig bach fwy naturiol. Felly nes i fynd ati i brynu gen y cwmni yma. Maen nhw'n gwmni um, sydd yn dda helpu pobl efo eczema. Maen nhw'n naturiol, mwgw, cael ei gwneud efo llaeth. Ac o'n i'n ffeindio bod hyn yn help mawr pan o'n i um, hefo sgalp sych oedd yn cosi'n ofnadwy. Uh, a oedd hwnna'n un o'r problemau ges i'n reis fuan efo'r chemotherapy ar ôl yr cynta i ddeud y gwir bod 'yn sgalpin yn goslyd ac yn teimlo fatha bo' fi'n fel hyn drwy'r amsar felly nesh i ffeindio bod yr mwgw yn lleddfu um, hynny rhywfaint. Wedyn, wrth i fi golli'r gwallt, o'n i'n awyddus i hybu'r gwallt i dyfu nôl a mi nath yr staff yn yr ysbyty sôn am rosemary, bod rosemary yn dda iawn. Wedyn nes i newid i ddefnyddio siampŵs yma, sef siampŵs Faith in Nature sydd 99 y cant yn naturiol. Llwch chi gael nhw mewn health food shops a ar y we hefyd. Um, a mi nes i ddefnyddio yr hei rosemary yn benodol yn ystod y driniaeth, achos o'n i'n gobeithio bys hynny'n rhoi drwyfaint o help i'r, um, i gadw'r gwallt ac edrych ar ôl y ffolicyllau os liciwch chi yn y gwallt. A wedyn, ar ôl i mi orffen chemotherapi ac o'n i wedi gweld bod yr gwallt yn parhau i ddisgyn allan am fis ar ôl gorffan, um, mi nath y nyrsys ym Mordalaw uh, ddeud bod rosemary oil yn gallu bod yn dda, a felly nes i brynu natural rosemary oil, nature spell di hwn, ond mae'n ebri eraill dwi'n siŵr allwch chi gael. Ac mi nes i brynu pipedau bach hefyd fel hyn, ar y we er mwyn mynd i fewn i'r botel a gallu dosbarthu ac o'n i'n rhoi gyda'r nos, o'n i'n rhoi o drwy'r gwallt fel hyn, o'n i'n massageio fo i fewn a wedyn o'n i'n rhoi y bamboo cap am ymhen i gysgu uh, dal i ddefnyddio hwnnw. fel bod yr, yr gris, yr olew ddim yn effeithio ar yr, ar y dillad gwely. Um, a fi sy'n defnyddio hwnna am beth amser am rai misoedd ar ôl gorffen y chemotherapi i drio hybu'r sgalp a'r gwallt um, dyfu'n ôl. Um, mi nes i hefyd brynu pethau gen y cwmni yma, Urban Retreat, Yym, mi nath cwrs Look Good Feel Better argymell y cwmni yma. Yy, mae hein yn bethau fel siampŵ a conditioner i hybu'r gwallt i dyfu, a mae hi'n bosib i chi brynu, ch'mod, rhyw bethau fel, nes i brynu'r Folivate lotion yma i drio. Dydw i ddim yn siŵr os nathon nhw gael unrhyw um, effaith mawr. Nes i ffeindio bod defnyddio rosemary oil sydd yn ddigon rhad yn, yn ddigon fyd y gwir. Um, ond dyna'r math o bethau nes i brynu er mwyn trio helpu'r sgalp a helpu'r gwallt yn ystod y cyfnod.